Déi kleng Raup mam léiwe rouden Häerz op der Stir riicht sech op, krabbelt un de Bord vun hirem grénge Blat a luusst no ënnen. All d'Seejomësse sti voll bepaakt virun hirem Koup, si si prett fir fort. Wéi d'Lello Mimi nokënnt, verzielt de Petzi him, wat lass ass. Déi ganz Kolonie mécht sech op de Wee, fir op déi aner Säit vum Séi ze goen. Seet d'Seejomes mam Helm um Kapp a mat der Päif am Grapp, a si ruddert wëll mat den Äerm duerch d'Loft. De Petzi ass wéi seng ganz Famill opgereegt, well duerch d'Liblingswiss vun der Kolonie ass eng nei Strooss gebaut ginn. Am Dag kënnen d'Seejomesen lo net méi richteg schaffen, well si Angscht hunn, iwwerrannt ze ginn. A nuets kënne se lo net méi gutt schlofen, Well d'Autoen ze vill Kaméidi maachen. Dofir wëllen se lo fort, och wa se ganz traureg sinn fir hir Heemecht mussen ze verloossen. Mee vill vun hire beschte Frënn hu sech och schonns aus dem Stëbs gemaach. D'Himmelsdéierchen Himmeli, d'Heckequisel Christa, d'Spann Atala an de Schleek Gugga hunn all hir Saache gepaakt. Fir awer iwwer d'Waasser vum Séi ze kommen, Hu sech och déi staark Seejomessen mussen eng afale loossen. Si hu sech e flott Seegelboot gebaut, aus elauter klenge Stécker Holz a mat engem grousse Seegel aus ville klenge Blieder. Well si sech ëmmer gutt mat der klenger Raup verstanen hunn, froe se d'Lalomi, ob hatt net mat hinnen op dat anert Ufer seegele wéilt, fir do en neit Liewen unzefänken. A wéi d'Lalomi wëll! Och him gefält déi nei Strooss guer net. D'Raup wëll duerfir mat hire sechs beenege Frënn iwwert de Séi fueren, klotert direkt an hiert Schëffelchen a setzt sech ganz vir hin. Matten um Waasser spiert déi kleng Raup awer op eemol en immensen Honger. Si ass esou hongreg, datt se, Hotz fatz, d'Blieder vum Segel all mateneen ewechfrupst. Et ass esou séier gaangen, datt d'Seejomëssen näischt maache konnten. Si bleiwe matten um Waasser stoen, well de Wand se net méi no vir blose kann, et ass jo kee Seegel méi do. A wat maache mir dann elo? Rifft de Petzi, an hien hätt am léifste gekrasch. Oh, pardon! Pëspert d'Lalomie.
Mee wann ech esou hongereg sinn, da muss ech einfach eppes iessen, da kann ech guer net anescht. Déi kleng Raup huet Tréinen an den Aen. An de Sejomessen huet et d'Sprooch verschloen. Op eemol fillt sech d'Lalomi ganz komesch a kuerz drop verpoppt sech déi kleng Raup. Um Mast hänkt se lo a muckst sech net méi. D'Sejomesse wësse guer net, wat se solle maachen. A well et schonn ufänkt däischter ze ginn, leeë si sech schlofen. All hoffen se, datt hinnen am Dram eppes afällt. Mir kënne jo net um Waasser bleiwen.
Deen anere Moien, wéi se wakereg ginn, Trauen se hiren Aen net. Aus der Popp ass iwwer Nuecht ee wonnerschéine Päiperlek geklomm. Aus der Raup Lalumi ass de Pimpampel Lalumi ginn. Hëllef eis!
Rifft de Petzi him entgéint. Mir wëlle vum Waasser erof op déi aner Säit vum Séi. Ech hunn eng Iddi!
Äntwert d'Lalumi, dat iwwer dem Schëffelchen hin an hier fladdert a grad e klenge Wandstouss am Réck spiert. De Päiperlek flitt bei de Mast vum Boot a breet seng Flilleke grouss aus. A scho schwëmmt d'Schëff virun. D'Flilleke sinn elo de Seegel, deen d'Raup virdru genammt hat. Wéi de Blëtz ass déi ganz Seejomisse-Kolonie op där anerer Säit vum Séi, just éier et ufänkt mat reenen. A vum Bord kucken d'Seejomisse mam Lälumi no, wéi hiert houfregt Schëff voll Waasser leeft an ënnergeet.
Erliichtert, seet de Petzi zum Päiperlek.
Dat wor just. Merci Lalumie.